Helo, siwmai, a chroeso nôl i'r sianel. Wel, dwi'n gwisgo'r Christy cywir heddi, na ni, Geology Rocks. Ydy, ydy wir. Wel, beth bynnag, mae wedi dod i safle newydd. Hynny yw newydd i fi, wrth gwrs, dwi'n ddim yn newydd. um, ond um, mae yng Nghymru, wrth gwrs, mae yna hanes hir o gloddio am lo. A ble roedd na pyllau glo, mae na tomenni sbwriel neu domenni glo. Fel yr un yma sy'n tu ôl i fi ar un o bryd, ond fi'n cerdded yn y cyfeiriad na. Wel, um, wi uwch ben blaen afon. Ddim yn siŵr os chi'n gallu gweld ar y fideo, ond dyna flaen afon, jyst lawr fanna. a wedi dod yma i chwilio am ffosilia yn y tomenni glo. Felly, bydden nhw o oedran carbonifferaidd, rhyw 300 miliwn o flynyddoedd oed. Fel wedi si, wi eb ddod yma o'r blaen, felly mae'r tro cyntaf i fi ddod yma. Um, Gwyn yn siŵr beth na i ffeindo, os unrhyw beth. Ond uh, mae hanner y hwyl yn yw e. Felly, na i gario ymlaen i gerdded, wy'n nesau at y safle nawr. Os dwi'n ffeindo rhywbeth diddorol, na i ddangos i chi ar y fideo. Os dwi ddim, wel, fydd y fideo yma ddim ar YouTube, felly pa'i becso. Oce, okay, gwelwch chi ddim munud. Wedi cyrraedd y safle erbyn hyn, a fel ych chi'n gweld y tu ôl i fi, mae yna ystod o faint i'r cerig yma, o rai bech iawn, fel hyn, i rai sydd ddim cweit yr un mor fach, fel yna. uh, ond pa maen nhw yma? Wel, um, byse'r bobl oedd yn gweithio yn y pyllau glo, wrth gwrs, yn cloddio um, pob math o gerrig glo, wrth gwrs, ond byse lot o, o stwff arall, sial uh, yw'r prif beth, um, fe sy'n dod mas gyda'r glo. Felly, ar ôl iddyn nhw wahanu'r glo o'r sial, beth o'n nhw'n mynd i wneud gyda'r sial? Wel, wrth gwrs, dyn nhw ddim yn do'n nhw ddim yn mynd i gario'r holl sal yn ôl lawr dan ddeiar. Felly, wnaethon nhw greu pentyra o, o sal fel un. Um, maen nhw ar draws uh, cyfod de Cymru yn y tirwedd o ddiwydiannol yma. Um, wedi bod i sawl un yn y gorffennol, wrth gwrs, ond mae'r tro cadef i ddod i'r un yma. Uh, ac os ych chi'n lwcus, Yep, chi'n gallu dod o hyd i ffosiliau ar yr arwyneb, ond os ydych chi eisiau chwilio'n ddyfnach, um, hollti cerig yw'r ffordd i fynd. Gawn ni weld beth fydd, ara, fydd angen i fi wneud yma heddi, um, ond wy'n edrych ymlaen at chwilio drwy fe, felly, ymlaen â ni. A dyma ni, rai eiliadau ar ôl y clip diwetha, a beth wedi ffeind o fan hyn, um, rhan o uh, blanhigyn, falle darn o gangen neu rhywbeth yn fanna, brigyn. Chi'n gweld, os na ddim lot ar ôl, uh, chi'n gallu gweld rhan o'n yma fanna, uh, mewn carbwn, ond dyma ble o dde. Iawn, dwi ddim yn enghraifft arbennig o dda, dwi ddim yn mynd i gadw ed, ond ych chi'n gweld y llinellau fyna? Um, Dyma'r rhan o ddeilen planhigyn o'r enw Cordaites, ac mae'r ddeilen, um, dydych chi'n gweld yr oll beth, yn hir fel gwregys. Um, ond ie, cordaitis yw enw hwnna. Gobeithio doi o hyd i uh, enghreifftiau gwell. Ond os dwi ddim, wel, mae'n sawl i'n gryfu gatre, beth i, felly dwi'n mynd i fecso yn ôl modol am ydy fe. Ond na ni. Yr un lle, yr un nes i ddangos i chi gyna. Just fan hyn nes i ffeindo fe. Felly dyma fel mae'r uh, domen yn edrych o'r ochr. Dyma pam mae fe yma. Mae hi yma. Hyd nod. Um, glo, sef air di Cymru. Dim ond dan bach, ond dyma'r stwff. Mae miloedd ar filoedd o ddynion oedd yn amenywod yn y, y blynyddoedd cyntaf yn cloddio amdano fe. O dan y ddeiar yma, cannoedd o metrau o dan yr arwyneb. Ac roedd y cyfan ar gyfer y stwff yma. A dyma ddarn o Lycopod, sef uh, clwb fwysogl enfawr, maint coeden. Uh, dyma'r fath o beth fysyn tyfu yn y, um, yn y coed o, uh, yn yr adar yma ar y pryd. Uh, chi'n gweld y patrwm fyna, dyna mae'r uh, cylchoedd fyna, Dyna ble roedd uh, y dail ar un adeg. Dwi'n hapus i ffeind o hwnna. Na i gadw hwnna. Um, mynd i adael e ar garreg yn yr hael. Dres i wneud ychydig yn fwy sych. A fel ych chi'n gweld, um, mae ar darn o sial ac mae'r sial yma yn gallu bod yn fregus. Felly na i beintio hein o um, resin ar hwnna. Um, paraloid bu 72 cyn i fi fynd, ond cyn hynny na i adael e yn yr haul i sychu ychydig. Weithiau ydych chi'n dod ar draws pethau fel hyn, ydych chi'n gweld llawer o ddarnau bach o o'n planhigion.

Mae hyn yn edrych yn ddiddorol. Na i weld os uh, alla i symud e o fan hyn. Pa mor ddofwn yw a. Dod yn rhydd yn gyfarol lawr. So chi'n gweld sawl darn o blanhigion yma. Y peth gyda'r tomenni glo yma yw bod uh, angen dipyn bach o amynedd, achos uh, weithiau ydych chi'n dod ar draws llwyth o ffosiliau, ond weithiau chi ddim yn ffeindio dim byd. Felly, luck of the draw, fe maen nhw'n gweud. Um, so, yr unig beth i wneud yw dyfal barhau a gweld os os da rhywbeth yna. Peth yw, os dwi e ddim yma, dwi ddim yn gallu ffeindio fe. Na'r uh, gwir amdani. Nawr, rwy'n gwybod bod y ffosili yma, ond falle bod nhw ddim yn y lle yma. Felly, symud i fyna neu draw fyna. Ond am, am y tro, mynd i ddyfal barau fan hyn a gweld os oes yna rhywbeth arall yma. Os nag os, wel, symud ymlaen, fel cut your losses. Fel. Y broblem gyda llawer o ffosilia yma yw bod nhw wedi bod yn hyn dreulio ar ochr y bryn ers degawdau erbyn hyn. Um, felly, weithiau maen nhw'n fregus, fel uh, yr un yma. Mae'n edrych yn neis, ond fel ych chi'n gweld, uh, bydd hwnna yn cwmpo ddarnau bach yn hawdd. Felly, dwi ddim mynd i fynd â fe adre, dwi ddim werth y trwpol, neu jyst adael e yn fyna. Pan dwi'n chwilio am ffosiliau ar Donel No, wi wastad yn edrych yn y sianeli glaw yma, ble mae'r dŵr yn llifo pan mae'n bwrw glaw. Pam? Wel, wrth gwrs, bob tro mae'n bwrw glaw, ac mae'n bwrw glaw llawer yma yn ei Cymru, mae'r dŵr yn llifo lawr fan hyn, ac mae'n golchi'r pridd i ffwrdd, felly mae yna lot mwy o gerig i chi i gweld yn, yn y sianeli yma. Fel arall, mae uh, darnau bach fel un bron yn pridd sydd ddim yn werth chwilio drwyddyn nhw, ond stwff fel un, tipyn mwy o faint, felly mwy o debygrwydd newch chi ddod o hyd i ffosilia. A beth sydd gen i fan hyn? A, dim llawer. Falle darn o uh, ddeilen, ond dim llawer. Ond dyna pam dwi'n neud hynny. Oce, okay, so wi wedi bod yn chwilio yn y, y, yr ardal yma. Wi wedi ffeind o cwbl o bethau, ond dyna magi yn fyna mynd i roi parloid ar y ffosil na nes i ffeind o'n gynharach. Y cwrs hoffwn mynd i ddefnyddio, um, Paraloid B72, um, dyna beth sy'n mynd fyna, um, Potel fan y Siwynedd, um, jyst wneud yn haws i fynd â fe i'r maes, achos, ac os ych chi'n feindo um, ffosilau bregus, chi'n gallu rhoi uh, hein o'r stwff yma ar y ffosilau er mwyn i cryfhau nhw gyn chi. mynd â nhw o'r safle. So dyna beth wy'n mynd i wneud nawr. Oce, okay, cwn i, dyma'r uh, paraloid. Jyst yn mynd i roi stwff ar y ffosil yma. I beintio'r stwff ymlaen. Ar ôl yn fy sychu, mae roi hyn yn arall ymlaen. ac ar weddill y, y darn o sial hefyd. A gobeithio bydd hynny'n cryfhau'r ffosil yn ddigon i fi fynd â fe o yma heb iddo fe dorri. Dyna yw'r gobaith beth bynnag. Yn ei adael i hwnna sychu nawr a roi heinen arall ymlaen mewn cwpl o funudau. Broblem gyda dod i ben bryn yn ne Cymru yn y Gwanwyn yw bod chi byth yn gwybod rhywbeth bydd y tymeredd. Um, Mae'r fflus yma yn mynd off ac ymlaen, off ac ymlaen, off ac ymlaen. Ac wrth gwrs, pan mae'r ail mas, mae'n dwy'n pan dwi ddim mas, a pan mae'r uh, gwynt yn chwethu, Mae'n gallu bod yn oer iawn yma, felly os ych chi'n dod yma i chwilio am ffosiliau, gwisgwch yn addas, haenau, dyna beth sy'n angen, rhywbeth chi'n gallu tynnu os yw'n mynd y both. A wedi dod i ardal arall, mae'n edrych yr un peth, fi'n gwybod, ond uh, yeah, dyma ddarn arall o Lycbod. Y broblem yw bod wedi hyn dreulio llawer ar ôl bod yma ers degawdau, felly dwi e ddim yn eglur iawn. Dwi'n mynd i gadw fe, mynd i adael e fan hyn, ond mae'n neis i ffeind o fe beth bynnag. Core ewl jyst draw fanna. Nawr te, pe bai yn sych, bys ni'n mynd lawr yna i chwilio ar uh, draws uh, uh, yr ardal yma. Ond mae wedi bod yn bwrw glaw yn ddiweddar ac mae'n uh, wlyb iawn. Bydd uh, y tir yn fwdlyd iawn lawr fanna fydd uh, ddim yn hwyl o gwbl. Felly y tro yma wy'n mynd i adael y, y, y lle yna a symud ymlaen i rhywle arall. Nag y bod 'na ddim llawer o ddewis, wrth gwrs. Mae yna lot... m- Domen Glo yn y fesur o draw fyna at y, y gorwel fyna, lawr yma, rhwng fan hyn. Mae'n enfawr. Felly mae yna ddigon o le oedd i fynd. Alla i ddim cyfro'r holl beth heddi. Wrth gwrs, dim ond cwpl o oriau sydd gyda fi, ond fi'n mwynhau fy hunan, fawr y teg. Um, ia. Fel wedys i, dyma safle newydd i fi, web fod yma o'r blaen i wylio am ffosiliau, ond eto mae'n teimlo'n gyfarwydd iawn. Fel rhywun sydd wedi bod yn byw yn, yn yr ardal yma um, ar un yn oes i, um, wedi bod yn chwilio am ffosiliau ers rhyw 45 mlynedd neu rhywbeth fel 'na. Felly, wi 'di dod i lawer o safleodd fel 'yn ar draws y cymorth ac mae'n teimlo'n gyfarwydd iawn a wi ffeindo y math o ffosilie bysech chi'n disgwyl i ffeindio mewn rhywle fel 'yn. Yym, ond ie, mae'n lle neis i ddod, ware teg, wi'n falch i fi ddod mas yma. A dyma ni gwpl o ddarnau o fath arall o lycopod. Um, dyma ni. Ac y hanol yr oll sial a chareg tywod yma, dyma rhywbeth sydd ddim yn dod o'r ardal yma, sef llechen o ogledd Cymru. Uh, nawr, yn amlwg, mae'n nhw'n dod o do adeilad neu rhywbeth. Felly, pan mae e yma, dwi ddim yn siŵr, ond dwi e ddim yn dod o'r ardal yma. So, tipyn bach o'r gogledd yma yn y de. So dyma rhywbeth o'n i'n gobeithio dod ar ei draws yma. Um, dan bach o calamites, sef horsetail. Beth yw horsetail yn Gymraeg? Dim yn siŵr. Anyway, dyna beth yw e. Um, na, dim ond dan bach, ond mae'n neis i weld rhywbeth arall, bod, i ddangos bod dim just like y bods yma, ond mae mwy o ffosiliau hefyd. Dyna ni. Gwych. Wel, na ni am eddiw, yma am Lanafon. Um, dim ond cwpl o oriau wedi bod yma. Rhaid i fi fynd nôl nawr i gael uh, dibyd bach i fita i gadw'r uh, corff a'r ysbryd ynghyd yn dra. Um, ond, um, wedi ffeindio ffosiliau fe nes i ddangos i chi. Nag wedi dangos pob un ffosil nes i ffeindo, ond dim ond detholiad ohonyn nhw. Ond gobeithio dyna ddigon i chi weld pa fath o beth dych chi'n debyg o ddod ar ei draws os ych chi'n dod i uh, i'r safle yma neu rhywle tebyg, rhywle arall yn Ne Cymru neu rhywle arall ble maen nhw'n, wel, ble ro nhw'n cynhyrchu glo, wrth gwrs. Ond uh, am y tro, oddi wrtha i ymlaen afon, dyna ni. Um, Gwelech chi'n y fideo nesaf gobeithio. Cofiwch os ych chi'n licor fideos yma, cofiwch dan ysgrifio isod a chlicio ar y gloch er mwyn i chi weld uh, pob un o'r fideos sy'n uh, cael ei lanlwytho yma yn y, yn y dyfodol. Yn am y tro, o'i fawr i chi.